Ни җирләргә йөри һәм менә шушы вакытта әле аның нигә Дагыстан ягына барып кайтуы билгеле. Аннан соң хәзер Тымытык якларына, менә кызыксына бит әле ул, Тымытык якларына баруы әйтелә. Ни өчен? Тымытык яклары шул ниләр, Чалпы, Азнакай яклары. Җире була аның. Менә болар хәзер шушында нәрсәдер бераз бәйләнгән. Һәм аннан инде нигә бер танышы хәзерге менә Имәнлебаш авылына чакыра, Имәнлебаш авылында чакыргач, кемнедер авырган, бу инде кинәт авырып китә, шушыннан, Эссе көндә һәм шушында мең сигез йөз дә утыз сигезенче елның егерме алтынчы июнендә, хәтерем ялгышмаса, хәзер монда вафат була. Һәм моның инде вәсияте була. Минем инде хәзер шундый, кайда үләм, мине шунда җирләгез. Ну, монда инде, бәлки, Иманлыбаштан мәгеньнәргә үк кайту ерактыр да булган, бәлкем, үзенең вәсиятен исәпкә алып һәм шунда җирләнә. Менә Таҗтдин хәзрәт кабере, хәзер дә аны беләсез, монда мәрхүм, менә безнең арабыздан киткән, Зәй җитәкчелеге, Рәшит Сәетович анда Рәис Нәҗиповлар, башкаларның инициативасы белән аның теге кабер ташлары алыштырылды һәм менә мин анда бүген дә барып кайттым. Менә кыскача шундый тормыш юлы. Аның инде җиде баласы булуы, хәзер башкалар, аның нәселнең бай менә шундый ни калдырган, нәсел-нәсәбә һәм инде шунысы куанычлы, аның арасыннан Таҗетдин Ялчылу нәселе арасыннан безнең арабызда да утыралар. Безнең арабызда да аның кешеләре утыра. Менә Мубарәк җан безнең математик атак күңеле күрдегез әле. Аны менен Батулланың хәзер яктасы, аның хакында язганы да бар. Ничек итеп теге экзамен атаклы профессор университетның Морозовка имтихан биргәннәре. Тегеннән татарча аңлата, теге хәзер бу ниткәч, русча белмәгәчен, Язып кына бара. Акбурга батып беткән бөтенләй. Хәзер шаккаталар, моны инде сыра шундук алалар. Цачинны да яздырып тормыйлар. Хәзер аның янында менә Гамир Таҗетдинов тора. Һәм аннан саный китсәң, тагын да бар алар. Алар тагын безнең тормышыбызда менә шундый шактый эз калдырганнар, дәүләт эшендә, партия эшендә. Хәзер дә бар. Мин инде боларның сезгә билгеле ул эшенә кермим. Инде хәзер Таҗтдин ялчылыгының хәзер менә нәрсәдә, төрле тармакларда дип әйттем. Безгә менә аның кадерле менә шушы тарихка, әдәбиятка кагылышлы. Аның төп китабы, әлбәттә, ул да булса Рисаләи газизә. Газизә, игътибар итегез, теге ата кеше кызын ярата, Мәсәлән, минем үземнең дә кызым инде ата кеше һәм монда әйтә, Менә, ди, минем, ди, йөрәк парәм, ди, хәзер шушыннан, ди. Ул интегеп шушы Сөбател-газизелне Суфи Аллаярның укып утыра, ди. Мескен интеге аңламыйча, ди. Күрдем дә моны, кызганып, ди, моңа ярдәм итеп, ди, тотындым, ди. Хәзер шушыннан, инде шуннан күз алдына килде, башка балалар да шушылай интегеп аңламыйча утыра, шуннан керешеп китә, аерым чыганаклар буенча 1796 елны керешеп, 1805 елны төгәлли. Бу инде аның мөрәҗәгать иткән әсәре Суфый Аллаяр, атаклы бу теге Әстерхан ягыннан киткән, аның инде әби-бабалары Сәмәрканд тирәсендә Миңлән авылына нигез салды, аларны Нугай дип йөртәләр. Гомумән, ниләрне Урта Азия ягында татарларны Нугай дип әйтү. Һәм инде суфи Аллаярның бик күп китаплары, фарсы телендә, төрки телендә, аның менә шушы ниләре, Сөбәтел Газинең көчсезләр ныклыгы безнең татар арасында киң тарала. Ләкин аны аңлатырга, моны Утыз имәни дә аңлата бер өлешен, башкалар да. Һәм инде Таҗтдин Ялчыгол шушы китапка шәрх яза, шигырьләрен китерә, аларны аңлатмалар бирә, үзеннән өсти һәм нәтиҗәдә моның бу әсәре инде шәрх кысаларыннан чыгып, теге мөстәкыйль Идея эстетик яңгыраш алган китапка әверде һәм бу китап беренче булып 1847 нче елны басылып чыга Петербургта һәм аннан инде нигә 1850 нче елны Казанда инде аерым чыганаклар буенча 39, хәтта кайберәүләр 40 басмадан да артык дип Менә аның ул китабы Царицынны, әлбәттә, алар бит телгә алырга ярамады. Менә мин монда инде кабатланам, узган юл да әйткән идем моны. Хәзер нигә миңа мөрәҗәгать итеп, менә сезнең Марсель әфәнде каядыр ул? Былтыр фикеремне кабатлыйм. Әйе, менә Марсель әфәнденең әнисе инде Нургилә апа бит әле. Әй, Әкрим ап, инде кабатлыйм, узган юл да әйттем, белеп торыгыз, монда чөнки булмаганнар да бар. Менә Хатыйп, Хатыйп әфәнде, шушы китапны күчерсәгез иде безнең аңлаешлы итеп. Кудагым, аннан Зәйнин җитәкчелеге, мин керешкәнем, ул теге, аның бер бәләкәй басмасы бар иде, юк аңа. Мин шул дип, теге, тегесен бик карамаганмын инде. Һәрбер заман чумдым мин моңа. Аннан хәзер инде шул башта Унидә, Мирас журналында, аннан соң инде Иман нәшриятында чыккан иде, ләкин ул теге аз тираж белән генә, һәм менә аның нибары инде теге, Мәрхүм Рәшит Сәетович Камалиевнең Фатыйма-ул-Муниз чыгарабыз, Рухияттә затлы китап итеп. Һәм менә соң булса да ул затлы китап чыкты. Менә быел моның өчен рәхмәт әйтергә кирәк безнең мөфтияткә һәм аның хозур нәшриятына. Рәхмәт, китап, Рисаләи газизә. Моның шул көйләрен дә, комментарийларны, аңлашылмаган сүзләрен булдыра алган кадәр, әлбәттә, кимчелекләре бардыр. Кереш мәкалә зур гына. Кереш мәкаләсен мин аңа бастырган идем. Шушында урын алган. Ләкин монда белми булды, менә соңгы Дамир Гарифуллин тапкан һәм соңгы безнең галимнәрнең кайбер фикерләре монда кертелмәде. Чөнки миңа күрсәтмисең дә, элеккеге язылганнан алып басканнар. Ләкин чыгуы менә узган ел без сүз алып барган идек, аның китапларын чыгару буенча дип. Һәм монда инде менә шушы не чыгару буенча, мин әйтер идем, кызу мөнәшәятендә безнең шушы дин эшләрендә теге мөфтият җитәкчесенә рәхмәт әйтергә кирәк. Менә ул китап. Моны ике мең тираж белән. Әйбәт. Аннан тыш әле сүз булды Таҗтдин Ялчылының менә бик тә безнең тарихыбызга, рухи тормышыбызга якын булган Тәварихы Болгария. Тәварихы Болгариянең заманында өзек-өзек ядкәрдә Өметбаев бастырган 1897 елда башкалар, Хәзер моны чыгару хакында узгән, узган ел сүз булды. Ул чыккан иде инде аннан алда, ләкин Иман нәшриятында аз тираж белән генә. Һәм менә быел шушыны Сәлим Гыйләҗтдинов безнең шушы нидә, гарәп теле, әдәбияты белгече, фарсы телен дә әйбәт белә, шул текстологиясен, транскрипциясен биргән һәм аннан хәзерге телгә тәрҗемәсен биргән, сүзлеген биргән. Менә аны бастырып чыгарды. Тәварихы Болгария, шулай ук Кызур нәшрияте. Кызу нәшрияты, тиражы ике мең. Ләкин бу китап уңае белән мин бер моментны әйтәм. Менә кешенең үзе югында теге мин тәнкыйтьләргә минем гадәтем бар. Мин кешегә бәхәскә керәм инде, сүзем бар инде, мин маңгаен әйтәм. Мин каршымда сүз йөртә торган кеше түгел. Ләкин бу очракта инде публика алдында. Менә монда безнең халыкта таралган Мөслиминең, Шәрәфетдин нене Мөслиминең Хәзер Таҗ нигә, Тәварихы Болгария әсәре. Автор үзе язганын. 1551 елны керештем, Ташбилге кариясендә, хәзерге Тәтешле ягына, Тәтешле анаитеп әйтә, 1580 фәләнче елны төгәлләдем, дип. Инде галимнәр бу моны теге алдагы ны әйткән, дөрес әйтмәгән, юри күчергән, соңрак булган, дип. Ә хәзер шушы китап, ну, автор язган үзе, шулай язган бит әле, аның. Һәм бу китап бездә шактый киң тарала.

Бу чынбарлыкка туры килми. Мөслими язган икән, язсын, бик әйбәт. Һәм чөнки монда бит әле менә мәрхүм безнең Шакир ага Авилов бар иде. Мин бер заман кызыксынып йөрдем тәварихы Болгария буенча. Менә Хатыйп миндә, ди, Хатыйп улым дип әйтә бирде ул. Инде арабыздан китте. Син аны әйтсәң, миндә бер элегрәк кулъязмасы бар, аны унсигезенче гасыр башларына мөнәсәбәтле кулъязма. Димәк, унсигезенче башлар, унсигезенче гасырга мөнәсәбәтле кулъязма үзе үк аның инде Таҗетдин Ялчыгулы гафәре элек булуын аңлашыла. Һәм моннан инде тагын ниләре бар, бер-берсеннән файдаланып язу элек шушындый гадәт булган. Берсеннән алып икенче ну шундый еш кына алар яздым дип әйтмәгәннәр, төзедем, Төзедем шушыннан. Һәм моңа карап инде Таҗетдин Ялчыгунның хәзер Тәүминең, Мөслиминең Тәварихы Болгариясен аңа, теге авторлыкка аңа кертү белән Таҗетдин Ялчыгунның бәясе дә артмый һәм тегеннән кимеми дә. Мөслими үз урынында торсын, монысы инде Таҗетдин Ялчыгун үз урынында торсын. Менә шушылар буенча. Аннан хәзер нәрсәләр? Менә Таҗетдин Ялчыгунның Рисаләй Газизәсе карата мин әйтер идем, бу инде чын мәгънәсендә безнең халыкта шул тикле киң таралган әсәр. Ул менә тәрбия, үзенә күрә бер энциклопедия, дин өлкәсендә дә, ни өлкәсендә дә теге, әдәп өлкәсендә дә, башка да, һәм менә шушыларны телне өйрәтү өлкәсендә дә. Бит кырыгар мәртәбә асылып чыкмый, тиражлар аның күпме инде. Һәм монда менә әйтелде инде, хәтта Тукайның ярат укуы, башка безнең галимнәрнең, әдипләргә йогынты ясау бу. Менә хәзер ул әсәрнең үзен өйрәнгән вакытта да, менә безнең генә аларның чыгуын гына түгел, булган әйберне теге җиткерү, үзләштерү, гавамга хәзер шушына, күңел хәзинәсенә менә шушыдагы мөһим, шушы яктагы мөһим. Инде Тәварихы Болгариясына һәм Мунц Мөслиминекенә, һәм Таҗетдин Ялчыгыныкына, һәм башкаларныкы, анда фактлар бар. Ләкин менә бүген әле миннән интервью алганда да, Чулпан Гаяруллина монда чыктымы, Әйдә инде, безнең Аксар бөек кызы, Хәтер кызы. Хәер, шушыннан инде ул Фатыйга бик әйбәт сөйләде, мин әйтәм, Чулпан кебек матур кыз карап торганда начар сөйләп буламыни инде, дидем.